machiegni janeno mar nyanza news network kamoro amora ma intie en odiochieng' makare tarik achiel dweno mar adek higa mar alufu ariyo kod piero ariyo kod ariyo e, chenro marwa ma kawuono ma wan go kawuono madhi loso malach e weche mag ayaki kaachiel kod kaka inyalo geng'e keto kendo bende ka ng'ato nie andaki mar yude bende. To kadhi wacho wechegi kenda e studio an kod jalony ma bende dhi miyowa wechegi e yo manimba ka studio ma uh, studio ma pile to en Nyanza News Network machiegni osiepna. Ah, erokamano kendo ahinya Brian kuom chopo ka. Mm -hmm. An ah, iluonga ni Clinton Owino Koth. Mm -hmm. Atiyo gi migawo mar CIEB mochung' ne Center for International Education and mm -hmm. Biosecurity. Mm -hmm. Kawuono achopo ka mondo wawuo e wi ayaki kaka inyalo geng'e. Aha. Ah, Janeno mara motene kendo en bende rawera ma, ma e kor gweng' ma bende ni ang' ne kel ah, penjo meke ma en godo kaeto dhi o represent joma tindo idho dhi yudo dwoko kaka nyalore mondo mi wan wakonyre to in bende kamoro amora nitie kanyo oko kanyo ibede gi konyruok makende machiegni osiepna. Ah, agonu erokamano. An gi nyinga Karawe nyinga, nyinga iluongo ni Patrick Ouma. Aha. Ajaka Julu mm. modak Kano mm. kendo ago erokamano mm. nikech mm. magi mig, achiel kuom migawo moko motegno mm. monego bed ni wan kaka joyouth mm. wabet mm. piny kendo wawinjo ni gin ang'o machandowa e ngimawa kendo kaka wanyalo ritore gi gik kaka prep gi riwe okay. mm. uh, machiegni ahinya uh, brother uh, Clinton Okoth uh, just to start us off an gi penjo matin Uh, migawo mitiyogo ang'o midilgo ahinya kaka in an kaka clinton okoth mm. kaka asewacho ni konya tiyo gi migawo mar sieb mm -hmm. to atiyo e department mar ayaki mm. uh, konyo jotuo ma nigi kute mag ayaki mm. kaachiel kod konyo jogo be mapok oyudo tuochego mag ayaki mm -hmm. yeah. O, joma nigo ikonyo nade? Okay, joma nigi tuo mar ayaki, Mm. nitiere yath ma iluongo ni H, uh, uh, ARVs, Mm. antiretroviral uh, va- uh, dis- uh, uh, vaccines Mm. ma imiyo gidi. Mm. To kendo ko- ko- kuom yedhego eko wan gi yedhe mopogore opogore. Okay. Nitiere mek uh, nyithindo Mhm. to nitiere nyaka mar joma dongo bende. Okay. To maduong' Brian, uh -huh. agombo mondo anyisi ni awacho mar nyithindo lakini mar nyithindo sani ok ber ka nyithindo mako inyuolo gi tuo mar ayaki mm -hmm. nikech yedhegi konyogi kabisa mm -hmm. uh, konyo joma nigayaki mm. uh, bedo gi roteko mar del mm -hmm. motegno mm -hmm. makonyo geng'o tuwono ero mm -hmm. koro kinyuolo nyathi mm. to nyathi yudo ka nyathino wuok maonge tuo mar ayaki kendo mane morwa tiende ni ka janyuol nitiere kod uh, uh, kutege to kotiyo gi yath to roteke mek dende biro ma nyathi minyuolo ok nyal bedo gi gini kamano ka- eh, kamano brian nikech Okay. komwonyogi maber Mm, to nitiere gimiluongo ni viral load mitimo mm, to en remo migole badi mhm, bang' ah, dweche auchiel mhm. to ka osegole titere e laboratory okay tipime aha koro ka wacho- kosetere e laboratory Mhm, to an gi tieng' midhi pime remo ni eri mhm, koro nitiere gi dho ngere waluonge ni viral load Mm. koro viral load ni eri Mhm. en uh, ikawe after every six months Mm. after six months kosekat results duogo Mm. koro ka result oduogo kae kuma koro ka duoko duogo ang'e nitie ga duoko marach gi duoko maber aka wang'e wate Okay. to koro kuom duoko maber nitie moro miluongo ni ldl Mm. lower detectable limit Aha. manyiso ni ng'ani muonyo yath maber ma kute ka Mm. onindo te ma ok onene dende Oh, kute obedo suppressed.
obedo suppressed Aha. ma ok nene dende Eh. to pile pile kaka wacho ni kute kosenindo Mm. to chalo thuol motho Mm. ok onya ka ng'ato Mhm. emomiyo wacho ni ati koro kimuonyo yath maber to kute go odhi onindo Mm. to koro kinya sambazae ni ng'at machielo Okay. kata kinyuolo nyathi ako wachono ero Mm. to koro nyathino ero owuo konge kute ka nikech ni ng'wonyo yath maber okay erokamano ibed gi penjo moro uh, maybe kwanyalo chako nwa maber ni hmm. ah, omiwa mis, mi, mi, myths and misconception maka immediately maka ng'ato yudo yeah. to some what are the myths and misconception ma bet ga yeah. Hmm. ma jabet ga makata ka nyithindo ma rowere obet kamoro achiel to yudo ni yudo ni ng'ani ng'ani to nigi kute ng'ani to nigi kute what are the myths and misconception ma, ma wan kaka joma tindo wanyalo kawo mm -hmm. okay kiwe myths and misconceptions Ah, kanya dok chien to ndalo mang'eny ku- machien kuchocho Mm. nong'eny kabisa Mm. niwacho ni seche moko ayakini eri okele kata koa kuom ah, ah, tuoche moko mopogore ga gima wang'eyo Okay. Iwacho ni ng'ato moko seche moko nochamo chiemo moro Okay. omiyo okelo tuo mar ayaki Okay. but sani adier osewuok uh, masani ng'at ng'ato ong'e gima e yaki en maka in case ka pod ikia mm. to en gima sani en e remo mm -hmm. en e remo mm -hmm. ok kele gimoro amora mopogore mm -hmm. miati kata ni chamo olemo moro kata ichamo gimoro mm, ane chamo gimoro mopogore ya yeah, to kuma kora chope nero be dhi kelowa e twak mar ng'eyo mm. kaka tuo mar ayaki mm. iyudo okay. ero kamano oh, iya wacho kaka inyalo res ng'atno manigi ma, ma kutegi e dende To bende ka ng'ato nitiere e andaki moro ma onyalo en e risk moro monyalo yudo kutegi, ere kaka ng'atni tinyalo geng'? Inya- Okay. Inyalo kony amin. aero kamano brian Mm. koro kwang'iyo kaka inyalo geng' magi Mm. uh, wantie gi yath miluongo ni prep Mm. kaachiel kod pep Prep ah, ng'ane ng'ama kong'eyo? okay prep en pre exposure Mm. drug Ah. mimiyo jalno ero mantiere e risk mang'eny okay. mar eh, yudo tuoche mar ayaki mm -hmm. to pep ni eri bende en be miye jalno ero mantiere risk mar yudo tuochego mar ayaki mm -hmm. to kadhi mana mbele matin Brian mm. uh, pep ni eri imwonye for 28 days pogruok mane manie pep gi prep ema kora kelone uh -huh. kora sawacho ni pep imwonye for 28 days mm -hmm. to pep is uh, pre-exposure mm. manyiso ni ati kakel ex- example maber Mm. seche moko ne wa travel Mm. to wayudo accident Mm. to e gari kanyo ero nitiere jal mane nitiere kute mag ayaki Mm. to kiyo moro ng'ada tembo ng'ade Mm. to remb- remb odhi oriwore Mm. ibiro yudo ka ng'ani accident ni kende mano oriwawa kode Mhm. emomiyo koro wamiye that pep mimuonyo for 28 days nikech en is- en gimoro ma oyude ok en risk mobro bede pile pile okay. iwinja uh. to kwaduoge prep uh mhm. -huh. prep ka imanyiso ni ati seche moko en is a risk that is continuous mm. manyiso ni in pile pile mm. in e akang' mamalo mm -hmm. ma nyalo keti at risk mar mamalo mar yudo mar yudo ndakino ero kamano Brian uh -huh. koro sama in e akang' mamalo mar yudo ayaki mm -hmm. to korka waketie prep mm. to prep nieri mondo mi chaka alernugo malong'o mm -hmm. uh, prep uh, en imwonye pile pile mm -hmm. ochalo arv mm. nikech en nyath mibiro mwonyo pile pile as long as ni in gi ng'atno ero mm. man gi tuo mar ayaki mm. to brian kachak aduoki chien kacha matin mana wach wach viral load mm. wach viral load kendo chak duogonwa kae kendo okay. nikech seche moko example an uh, adak gi ng'at ma muonyo yath Mm. to ng'atno ero seche moko muonyo yath maber Mhm. remember nacho viral load chien kacha ni tieng' moro ni ldl Mm. manyiso ni ati omuonyo yath maber ma kutene ok onya infect ng'ata ng'ata Okay. koro e okang'no wabro chungi brian Mm. ang'o miyo wabro chungi nikech sechego eko jaodi cha omuonyo yath maber Mm. ok onyal infekti Mhm. to ere tiende mondo koro chak wamiyi pill burden pill burden en tiende niya wamiyi yath ma koro ng'eny ok okonyi nikech sama wamiyi yath to onge gima okonyi godo no ero Mhm. then onge tiende nikech jaodi omuony yath maber ok onya ok onya miyi tuo no ero Mhm. unless ka en ng'at mok muony yath Mm. emomiyo piny masani Brian uh, wa advice ok ochuno ni nyaka ikaw ng'at uh, ma positive kaka in Mm. sani eh, e piny kaeri ng'eny ji odak ng'ama ng'at achiel positive ng'at machielo is negative okay so like these people we initiate them to, into that prep mm. nikech wabro miyogi mm -hmm. to obro mwonyo maber mm. to ka jaode mwonyo yath maber ng'ama positive cha mm. to kata kibiro to atimo that viral otwedo ka in imwonyo yath maber mm. then we'll just uh, will not give you because you are not eligible okay again on to prep mm. ntie sex commercial workers okay. they are also at risk of getting hiv mm. koro with them we also give them prep Mhm. when they come Okay. and this prep you take them daily with them they love to take them daily nikech ma ing'e ni en tich mutiyo Oe tich motimo. e tich motimo Mm. koro nyaka omwonye pile pile Mm. mondo omany kaka onyalo geng'ore Okay. Uh, karawe penjona penjo mokwongo en ni iwacho uh, could you just please tell us the difference between all these three things because wan gi preps wan gi pep wan gi the, uh, ARVs. the, the arvs Now, ketwa e ayanga maler ni gigi duto gin ang'o to uh, because from your from your conversation I'm trying to understand that these preps and peps they come maybe when, when the person is either or not positive onyalo bedo positive kata onyalo bedo negative to pod omwonyogi koro nyiswa ne ayanga ler kind pogruok gik moko adek ariyogo to isewacho prep gi prep eh, gi peps isewacho but ARVs koro nyiswa ni koro ARVs to koro egi to en odonjo kar kanye koro ARVs en to adier mar wach ni ibiro muonye nyaka ngimani rum mm. nikech en yath makonyi geng'o koro matin ni ng'ato ka muonyo gigi to muonyo gi ariyo gi te arv gi prep no mm -hmm. ok inyal muonyo arv gi prep nikech anyisi ni prep mm -hmm. en mana mar geng'o to adier mar wach en ni gima oseyudi onge ati nyal geng'o nikech already in kode koro gima timore en ni mondo ing'e ni ere akinya maneje emomiyo sani koro arvs nitie nikech arvs okel mar konyo jogo eko ma already are infected with hiv tiende yeah. niya arvs konyi mar manage yeah. then prep gi pep to konyi mar, mar geng'o ka dipo ni inyalo yudo ero kamano bran kamano eh, okay, hawinji, okay.
Hawinji. Uh, ah, ne an gi maybe penjo machielo iyudo ka seche moko uh, Jomoko wacho ni PEP, I mean PEP, uh, post exposure prophylax, uh, prophylaxis kitu ka hiyo en imuonye ka ng'ato maybe oseriwore kod ng'ato iwinjo kata maybe oriwore gi ng'ato to rabuoyo ng'ato manade obarore eko nyalo kawo pep mago mago weche ma ma i- wa- wawi- wasebedo kwa winjo then prep to ng'ato samoro chich joma tindo samoro wachichi ni seche moko ochiegni yudore e risk machalo kod ma kata odwaro riwore kod ng'ato to onge onge gadiera moro ni ng'ama odwa riwore go ni to weche moko nitie no nyalo mo nyisa ler mar nyisa ler mar, mar weche koso imbe isarado kod weche kaka jalony ok weche gi taserado godo eh. kendo aseromo kodgi mang'eny mm. mane omiyo nakelo wach mar accident e garicha mm. e wi pep nikech pep en ibro muonye mana for that 28 days mm -hmm. manyiso ni en gima uh, oyudi at that time mm. kaka wach ni mebe nitiyo gi raboyunga mm. to barore mm. wabro miyi pep to kata kano barore to ne in gi ng'ane ibro dak kode mikele mwasepimo statusu mm. to ang'e ni achiel kuomu nigi eh, tuono kudnigo mag ayaki mm. to bas wabro keto we prep nikech ng'ani en jalno midhi dak godo mm -hmm. pep wamiyi mana nikech en gima oyudi accidentally mm. yeah. Aw- awinjo mana kiwuoyo e, e, e, e cohorts ariyo kata mana grube ariyo namba achiel iwuoyo e grube mek jok modak ng'ato kod co- e- e couples then gi, co- ah, gi, gi sex wo- workers ne joma tindo pok okendore would you advise mondo ng'at mati joma tindo pok okendore oti gi oti gi pep kata prep erokamano ahinya brian kendo Mm. i will advise that kabisa Mm. nang'o nikech piny masani iyudo ka kaka joma tindo mm. seche moko ka wan mabor kata jonyuol kata kwadhi e skul mm. kata colleges kata mana oko kuma wantiere kaka joma tindo mm. iyudo ka seche moko wadhi e yore mag terruok mm -hmm. koro advice ni mondo at least wami prep kata sani it's uh, there kibiro and you request for prep you are being given mm. most of the adolescents and the young adults mm. we highly advised for that and we advocate for that mm -hmm. sasa mibiro ibro mi prep mm -hmm. kendo en nono ichiwe nono okay. uh, penjo en niya uh, what is the or uh, is prep a substitute for condom
okay or any other means more of preventing hiv yeah prep is it yeah. a substitute maka ka ka tiyo gi prep koro then there is no need oh, oh, yeah. there is no need quite literally mondo atigi uh, any other means mar, mar geng'ruok kata ka en condom no kata ka en any other things okay remember ni prep ok geng stis Mhm. koro sami tiyo gi prep uh, o- o- pod it's advisable use the condom nikech prep ni odhi geng'o mana hiv kende okay yeah en ok ogeng stis kaka tuoche mag gonorrhea okay Yeah. okay nitiere gik moko ni ni how, would- how, how, how would i call them Um, mi- migeng'ogo migeng'ogo mako ich iluongo gi ni iluongo seche moko eh, co- contraceptives uh, of course is it is it true ni prep can be a con co- co- contraceptive okay nyaka sani mm. mano ero to pod gima dhi mbele e research mhm to ka research ose- osewuok maber mm. to wabro mi- wabro ubro yudo dwoko okay Kendo- nikech it's something that's in still in process Mhm. so that at least we know nikech ibiro ka seche moko ng'ato biro ni ati en uh, otiyo gi prep mm. to ok omak ich mm. to magi gik ma nyaka timnegi research mwang'e mm -hmm. yeah. Uh, penjo, penjo moro be kendo thaga kaendi uh -huh. uh, ka ng'ato tiyo gi prep ichalo ng'ama waundre uh, in quite literal terms mm. for example someone is having another type of diseases mm -hmm. uh, maybe ng'ato nigi malaria to ng'ato seche moko nigi tuo moro kendo mopogore gi malaria mm -hmm. to idhi yudo ka obedo advice ni nitie yedhe moko ma ok onego tigo

do they have uh, common effect ka oketgi kamoro achiel ka ng'ato tiyo gi prep kata ng'ato eh, ka ng'ato tiyo gi prep mm. kendo at the same time otiyo gi these concept is, is there any effect okay nyaka sani to pod effect no onge uh, pok owinjo eh, eh, okay, okay. Uh, be ng'ama mama mayach uh, ka obiro e apisiu uh, you talked about var, uh, vario, viral, viral load, load yeah. ma to viral load mare ok en low uh, kaka, kaka en yeah. to oyach kendo chiegni konyore to maybe en at risk mar nyuolo nyathina ni ka nigi uh, nigi kutegi what kaka kaka kaka jolony how, be nitie yo moro minyalo konyo nyathini mondo owuog ka en safe ya yo minya konye godo eh. en uh, lu- wuotho kode mane midwaro ni mine biro e clinic mm. kech sama waseng'e ni en gi high viral load mm. manyiso ni there are high chances mony- ni onyalo infect nyathicha Okay. koro sama sama sama obiro clinic Mm. to abro wuotho kode e yorni to atemo advice mondo omo nyath maber to kata s- kosenyuol Mm. to abro wuotho kode e yo mar konyo nyathine ni eri Mm. nitiere yedhe mimiyo nyithindo Mm. ah, sama pod gitindo Mm. like one of them is that caletra Mm. ma ny- imiyo nyithindo Mm. sama omigi noero it's one of the drugs makonyo nyithindo Mhm. mondo kik gi get that infection Mm. emomiyo idwa ni sama inyuolno mm. you take strictly directives momiyi gi daktari mm. mondo mi okony nyathinino kik bed positive nikech seche moko adier mm. inyuol mm. ka viral load ni pok ochopo sama itime mm. to kotime ka isemako ich tiyudo ka e, oduogo mang'eny mm -hmm. koro chuno ni nyaka wuoth kodi okang'ne mm. ma chop kuma koro inyuol ma kaw nyathini ni makete yath mm. ma geng'o Eh, mondo kik oyud hiv eh, okay. to yadh nyithindogi en koro pogore gi pep gi prep mm -hmm. gin gin gi yedhegi mopogore okay. yeah. mama mayach konyuolo nyathine uh, is it advisable mondo mi o breastfeed nyathi yeah o breastfeed nyathi for six months mm. after that six months koro onyalo include tiende ni ne ng'ama ok ong'eyo tiende ni ah, kute mag ayaki ni ok nyal ok nyal ginene ok nyal chwal ne ng'ato kokalo kuom chak mar mar thuno yeah there are low chances mm. ni nyalo chwale because mano emomiyo imiyo nyathi cha yath Mhm. sama pod otin ero Okay. mondo mi okony geng'o Mhm. tuono Ma- kanyalo oh, mako. ma koro embe mare mo- mimiye matin ma is not- is not even prep ok en pep embe Yeah. mare cha konye ka dipo ni onyalo bet risk of yudo through breastfeeding kamano okay Uh, apart from breastfeeding, are there any other uh, ways ma gini, ma gini wanyalo wacho ni high risk

Ok, ma common.
Sani en kaka iriwori gi ng'atno ero mani kute mag ayaki to kitiyo kode gi rabo yunga Mm. mani ibro yude. Ka ng'ano ero nok monyath maber, automatically ibro yude Brian. Mhm. Ya. Machielo. Kendo machielo, seche moko nutiyo gi wembe moro gik mabith Mhm. to gigo eko gi ng'ato tiyo kode ma nigi kute mag ayaki Mm. timbe chak iduogo ing'adori kode Mhm. ka remo cha pod pod liet Okay. ing'adori kode Eh. immediately Eh. ibro get infected Mm. to currently nitiere be that blood transfusion mm. ma ka ng'ato onge remo tidhi mede e osiptal mm. tibiro ka seche moko uh, remo cha ne en mar ng'atno mantie kod ayaki but maeri tinde ok wara wacho nikech mm. sani ng'ato ang'ata magolo remo midhi timo donation ne ng'ato mm. nyaka obed tested first mm -hmm. mabed cleared okay. yeah. Okay. mago mana mago mana ma, ma, ma general mana yeah. ma, ma, ma, ma yot so in, in, in terms of fluids okay in terms of fluids apart from breast, breast milk Ang'eyo ni sani
ng'eny joro ga penjo penjo mar ni olaw be nyakele. Mm. Nyaka nyaka sani uh, olaw kanya tun nyakele nikech it, it's, it's just a little percentage mok nyat nyat nyalo kele. Mm -hmm. Yeah. O, kanyo pod pod onge. Oh, ok iba wuondre. Ichalo ng'ama wacho niya, eh. ikawo pi kude dhogi, mm. ting'udho, kata sa imadho soda jate duoko gi stro to ng'ato madhe mm. mano manyiso ni kane gi kute mag himbi miye mm. not really Uh, to is it true ni you know en mana blood kendo kata semen ok onyal bedo transmitted kata mana because those are the kinds of ji osebedoga gi notion moro niya ni ki iriwori kod ng'ato to automatically kiriwori kode to nyaka iyude be nitie kaka kata for example inyalo riwori kod ng'ato manigi kute mag ayaki kata ka viral load mare ni, ni high machalo nade to onge remo moro amora mo- mo- mo- moginene is it true ni nyalo yude ka ok ka kata semen ka ka is strictly ni blood kendo nyalo yude ok nyaka sani Mm. nyaso ni en ber kende mano emomiyo kidhi e, e lab Mm. remo no emigolo de bed ni nitiere nyaka e lab dwa golo nyaka lach Eh. yeah. kata dwa nyagole agolo la ing'o dhola utwa golo Ehe. but it's something that it's in blood okay En e remo. koro blood ema nyaka gol Yeah. okay in gi penjo moro kapok watieko um, kapok watieko uh, maybe wanyalo timo na overview mm. mondo wang'e ni gigi to gin ang'o nikech mm. gigi magi to gik ma thagowa kaka wan joyudhe mm. and we need these kinds of information mm. so that we know them and so that we prepare ourselves in them mm. maybe watinyalo timo na overview moro matin kata ka nitie gimoro mapo ni dwa weye mm -hmm. ok gima da wachi mokwongo ni nyaka sani mm. ayaki ok neki mm. jogo duto mwonyo idhegi maber mm. ayaki ok neki Mhm. nikech sama imuonyo yath maber to reteke mar dendi ah, otegno Okay, okay. kendo mano biro miyo idak aming'a Mm, maber mhm, to kwadok kuom jo youth mm, ang'e ni seche moko nitiere chandruok kata challenges mwakale Mm. ne jogo eko mamwonyo yath mm, iyudo ka seche moko ng'ato nitie boarding school mm. to kaka omwony yath there's issue of stigma Okay. iyudo ka kuchocho onge ng'a ong'e ni omwonyo Onge yath ng'a koro ong'e. bedo gi shida ahinya Mm. sama udwa ni omwony yath e school Mhm. koro sama uduogo tiyudo ka yedhe kano kumwonyo maber koro bro chande bro mm. kase moko bet matuo okay. to again uh, gima chak damed wacho ni sani kuom adier mar wach mm. yadhni osekel to ok wagomb ni nyithindwa ochako nyuol gi tuochego eko mag ayaki okay. ok en gima ber Brian mm -hmm. ya ber ka minewa gi ji duto mwonyo yath mm. mwonyo yath maber kendo viral load gi bedo suppressed maber mm. mondo tuoni wane ak wageng'e mm. kendo watieke sirkal sani utimo gima iluongo ni itimo gima iluongo ni uh, participation uh, kata community sens uh, sens sensitization ma mine ma nigi kute mag ayaki ong'eyo malong'o ni onyalo nyuolo nyathine e yorno ma, ma nimba ka nyathine ok oyudo kutegi ka mama moro o, maybe olazy around tu ma o, in a nutshell onyuolo nyathine because of uh, irrespons- obe- en- en- obedo abeda irresponsible Eh, uh, ma nyathino oyudo kute gi mag ayaki un kaka uh, migawu kama utiye what is wh- what is in place for, for ng'ama chalo kama Okay, sani to ing'e ni ngima en mar ng'ato lakini en gima lit ahinya Mhm. en gima lit ahinya kidwa nyuolo nyathi Mm. tidwa kete omwonyo yath e ngimane te Mhm. ing'e ni en baden mang'eny ahinya Okay. ma kata imbe kaka janyuol kibet piny Mm. tibiro winjo ka en gima lit Mm. koro gima timore ni kosenyuole kamano Mm. the best option en wan- wabiro kete yath Mm. ochak eh, dhi mbele Okay. gi arvs kaka Oh. otin no nyaka chieng' moro Okay. to, Yeah. to penjo uh, penjo moro niya At what stage do you realize that uh, at what stage would you not advise to go nikech ing'eni uh, wan gi stages mang'eny mag HIV mm -hmm. kia moko nitie moro the last stage mong'ega ni en full full, full blown, blown case okay. of death and then the, all these stages is there a, uh, a, uh, at a particular time moro ma kidhi ting'isi ni koro yathgi ok nyal konyi ok kaka nase mention kacha ni wan gi arvis mm. wan gi arvis be type mopogore oh. wantiere gi first line mm. wantiere gi second line mm. third line kanyo to onge nikech third line en yath ma expensive to achiel kama ineno kata ka simo ka en kata 20000 mm -hmm. it's very expensive koro first line to first line mm. en ma ichako kodi sama in e stage mokwongo kata stage mm. mar ariyo mm. to ka okimo yath maber ma viral load ni otamore mm ma value ni malo makoro onge kaka inyalo konyo kwa bro switch to second line mm. to second line kanyo kwase switch mm. to third line cha tek mondo terie mm. nikech mondo moterie kata second line no bro yudo kwa setimo research mang'e ni ati ang'o momiyo Mhm. uh, viral load ni shoot momiyo nyaka teri my third line Okay. Kech sama imuonyo athino bende imuonyo athe wang' sa imuonyo ka daktari onyisi Mm. kendo imuonye maber Mm. e sechego mok okalo kata matin okay yeah. wecheni mogik ne oganda vijende mane ni sani in kata advice ni minyalo miyo vijende ma bende sani ne ni oko kanyo Uh, advice madawachi kata madachiw ne ji ne vijende ma chal koda mm. en ni gigi to nitie these are just preventive measures mm. these are not measures these, these, these things these measures that are there do not qualify us mondo mm. watigi okoro wadhi wadhiuru watimang'o mm. waterre ah, ah, eh. it doesn't mean that these are eh. just measures ma ka dipo nikech ng'eni there are several ways ma ng'ato nyalo yudego moro ma omiwa mar accident that is just one way uh, koro yani gigi kosebiro kama kaka arvs go gi preps go it doesn't mean now ni koro wadhi adhiya ko kuchocho mm. watere watima tima gima wadwaro after, after all mm -hmm. yedhe nitie it mm. doesn't mean that mm. these are just preventive uh, measures mm. uh, and, uh, and mana ka dipo ni in at risk exactly mm. exactly mana ka dipo ni in at risk mm. mondo koro kik uh, koro kik wayud thuolo moro mar dhicha mm. uh, machielo en ni

Ajuoga, wecheni mogik ne oganda maneni ne maybe jok ma ni at risk kata joma uh, maybe nitiere gi kutegi. Uh, advice mari ne jok machalo kod mago. Okay, gima anyalo wacho Mm. en ni advice mokwongo ne jogo eko ma muonyo yath. Wamuonyuru yath kendo watimuru kinda mar muonyo yath nikech ma kore ngima Mm. ma wan godo. Mhm. Ah, mar ariyo, ne jogo eko kendo ma muonyo yath, watem mondo kik wasambaza kuteme kayakigi ne joma onge godo Okay. watem matek Mhm. to kendo mogik ne joma onge kuteme kayaki bende watem mondo kik wa stigmatize kik wa look down upon joma muonyo yedhego eko Mhm. watem mondo wajiwgi mondo wali, wabed e community makelowa kanyakla mwadake gi mor Mm. aero kamano ne janeno mar Nyanza News Network. Uh, mana kaka isewinjo ka uh, jalony oselero weche mathoth kotendo kod weche kata andaki ma ng'ato nyalo bedogo kod uh, e yoreno mar yudo kutego mag ayaki. We apar ni kamoro amora ma intie ni bedo ni nitiere weche yo minyalo geng'go kutegi ok onyiso ni koro in iwuon oyieni mar mondo mi idhi terre to ngima to mari koro be safe mondo mi Nyasaye orit ngimani. Iluonga nyambune Brian kata Mwalimu Kalisto, ma to ne en Nyanza News Network, to ne wan ach- kod jolony ma bende no obiro mondo okonywa loso wechegi. Watun ka niluongo ni Brother uh, Patrick, Daktari and Clinton. Orituma sani.